Back in 2023, simba arati natang'anete gosoa ase William Ruto, Raila atarasoa. Gaki noe maandamano getarabwata nse buya. Abanto bakaimoka bakarama simba sana ng'o chire kobetire ODM. ODM ekamoorokia buna omobe, buna omobisa. Mpaka ng'inyorete ekero bachete stadium igaa, Sifuna gagotebi Simba arati ng'a naki oragende State House korigia amagenderero kobwate chibesa chia ecounty obwenerete gokora abananchi egasi. Abagosinki nabatebirie omogano oye.

Kere baumera noo, bakairana back to Kenya, Simbarati twaroche ng'a narenge a bit tari ase William Ruto, akairana bagachaka go support Raila Amolo Odinga na go support William Ruto. Yaani ng'a Simbarati akoro ki signs chia betroyal, lakini bado Raila Amolo Odinga aka insist okora egasi nere. Eki gekoro ki ng'a. Simbara tigento nkerabwate. Chipolitician echi chinene chiganeti. Egento nkero abwate. Bono iga, William Ruto mbuya asire kera omonto korwa ODM, lakini simba yaye. Nomobori bono iga his favorite person in broad based, nsimbarache. Ase abarimo oroche chimbarati gakonde chitaoni ere bieka, boda boda onyebekere kera omonto orange, oaka boda boda bonsi pi baba orange. Na egasi ya Ruto yarenge allegedly komofund chimbarati gokora ebinto buna ebi ekero abete party leader o ODM party. Kera aroche abangwana aba ba ODM mbagwancha akabatigana lakini okoboko kwaye nkore ase chimbarati. Nkero chimbarati abwate. Ruto aganeti, Raila aganeti. Naki ntaete mbaorokie ase evidio, lakini ntarakora boigo, onye nere ritang'ani kora chividio chiane ati Mokwa Times era chingaki chia go subscribe. Nende ntaete koira chingaki echi koba inform ng'a nachakire ecompany iko kong'a Mokwa Times Productions. Ase onye kobwate amatanga, otaete koenda live abanto babwati amatanga bare korwa usiku, ebe ense ya ke isiko ya Kenya gose gusii, nabo okonang'eria inche ne chicamera na abanto bane tobwate live. Secondly, onye kobwate nonye na enyangi oganeti ebe recorded, Egasi nere eye bado ngokora, egasi moroche evideo play eywo iga abwo, ninche nabwatete amatanga aya monarangerete igwe. Igo moroche ng'a negasi engiya, mbuya mono sana ng'a kera esimi koragania obokonyi buna obo. Bono tiga mbaorokie ninki gekogera Simbarati aanchere ne ebiongozi ebi. Egento egetang'ani Nairobi.

Siasa Nairobi simbarati nanyimaete buya kabisa. Akabua obochumbe kabere abagusii mbari bange ndagure gochia nota buna abaikoyo ne chikabira chinde. Lakini simbarati akora ki? Akabua. Igo na understand chisiasa ya Nairobi. Ruto tabwati bakare bange ororo, lakini nagatinchire ende iga konyora chikura korwa aria Nairobi. Ebirwe ao obo senator. obochumbe, obogavana, obo women rep, chi MCA, mpaka neti Nairobi. Bono simbarati eye nere egasi yaye eko fix. Moigwete bika kagoteba ng'a ntigire Nairobi, ntigire na Nyanza, na Mombasa ake igo. Abwo nase abagusii bare, abagere, abaluya. Akanamete ineo ase asakonyara. Eki nakio getang'ani. Egia kabere neke, mobilization. Simbarati ase Nakuru aka mobilize single handedly aka paint Nakuru engima orange. Agochukana na chi t-shirt chie of course chibesa chiakorete egasi lakini nere okorete mobilization atakonyire onde bwensi bo ODM.

popularity nere ase embarati abwate, tigana gusii aa, gusii aa ntomanyete matiang'i okoranere nere. Popularity nere abwate gochia isiko, mono yarenge ekero arenge buya na matiang'i na Raila but bono nekeete ake gusii, nekeete gusii lakini isiko bado ase abagere nero. Naki iga abaluhya lakini buna are ase William Ruto two term, boluhya nere inse ake. Lakini popularity nere abwate noyo mbogire, ekomokonya, yagera ng'a simbara atiororokana buna omonto ore chinguru, kisiasa, ache ase Ruto nabo agokonya. Egento kende, ground work, other than mobilization, ebinto mbire oo ground work bikoganwa biakorekana, simbarati nabiyiete sana kisiasa, tinteti kobikwana iga lakini mobimaete. Egento kia omoerio motivation.